Jaonjana wakawo thuolo machalo koda maendi ka wan koda mor malach kuom thuolo mikawo mondo wabudh kodi ka an kodi e got ramogi kaendi mondo inyane to wi got ramogi kawuono ni ok inja wacho ang'o nikech wi got ramogi kaendi oting'o weche mathoth kotenre kod kitwa gi timbewa to juogi ni kaendi juogi mathoro kolo weche matiegi tek ma sama osedhiro ji mang'eny luwo to kolergi to nyalo konyo Ogandawa ma bende chiko itigi kuom kinde ka kinde e chenroni. Nyinga Tobi Jakoba nyathi Kimiro. Okinja ok ang'eyo nto ogot kawuono wacho ang'o? Ogot kawuono ling' to juogi nyogola Mm. e, weekend mokalo ni, Awinji. ma kawuono tich ariyo Mhm. nokija wuothie miei mondo uduoknwa wach nikech wawinjo ka koko ng'eny i gwenge e seche moko inyalo we ni go nyawawa kichiko ipi to nyawawa onge Ero. koro juogo wacho ni odhi otim nonro koro kadhi i gwenge Ero. to dala ka dala Mhm. ayudo ka ko- ji dhawe nyaka iyud ka kiwuok i dala ni kidhi ma dha- ji dhawo to en en aluya nyaka sa auchiel otieno koro juogo neno nogol chik apar matayo joka wuoro kodak i dala mondo kuo obed i dala joka wuoro joka wuoro koro nyalo bet dala ja- ja- ng'ama nigi dhako achiel kata dala jadoho nyithind jaduong' nyithind jaduong' ero gi gik, gik man kanyo te mo- nyaka jamni gik man ei dalano te koro chikni ogolo ni mondo okel kwe awinji mondo jogi odag kaka ramoga jwang' nodak chon nyithind jaduong' matiende ni en nyako to en wuoyi to en chi Joma- wuoyi ineno sama iwacho mago te nie iye sama iwacho ni dhi ka ng'ane to idonjo e rangach ero mie moko oriwo nyaka mie maonge rangach minyalo donjo kumiherogo pap e pap kumidonjeno sama idonjono gimoro amora mineno kanyo Ero. mago kuom mag jog dalano koro Ero. magi chik apar matayo joka wuoro kodak e dala kanyakla awinji ma chik namba achiel kaluwore kod kinde ma kowantieni Mm. ramogi wacho ni nyaka utem ubed jokristo e dala kanyo nyaka umanyo bongo nyaka laga mondo olag kuomu kata olagi i dala dala ma yesu nitie ng'e ni kwe ng'eny Ero. i piny masani ero Ng'ato chiwo maonge wasiwasi gi nyawadgi. To dala ma Yesu onge, Ero. binde kuore ma dhano odakie mana gi luoro. Ma ka ng'ato obiro sa to bede jaduong' moro mobiro kanyo ma Eh. galagala. To owuok kanyo kitana sa abich otieno. Ji oluor ma kiny dhano dwana nochiew sa ariyo. Iyudo ka jaduong' kuoye gi malo to wuoyi chi wuoyi bende kuoye gi kae to Eh. wuoyi bende kuoye gi kae. Gik moko donjo Mugogo bende kuoyi ka nikech omoko Eh, otem- to- od- odwa dhi ka tedo to tedo lorore Tedo lorore. obedo kuoyi dala ka ing'e ni nitie mie moko ero ma ajuoke nyalo ga rome e sa e otieno kech gitiyo gotieno to gini jaduong' dala to ne kia jaduong' dala no ng'eni mare mabiro Eh, jaduong' dalo ng'e ni mare mabiro Eh. kara wuode be okelo moloso moro ka Eh, to chi wuode moro Eh? bende okelo moro ka kori dala achiel ni ajuo kora ade abiriyo mbwa ofwa leche da
Gin dier otieno. jomirieri Eh, gi- dier- Gin tie moko ma be idwa nolosi e rombo. awinji Eh, kichwo ka ijo ka rombo ywaka mwalo ka chiwoyi. Jad- jaduong' to ang' ma- jaduong' chichi ot man A to dala ang'o ma- ning'e- ing'e ang'o ma nongega timre- rombo.
ang'o ma timre e kul- e kunda kacha cha? Dala no onge ga rombo.
Onge ga rombo. Ero. Eh, Jachien ni dala ka. Tielo tiel moro oseyuak e dalana ka. Eh, ting'e ni ma obiro thieth malo cha. Be nyalo wacho ni mago tek juoka. Koro ng'e ni ng'ani be ridre, jaduong' ridre mwalo ka wene ginene. Kochopo kucha, oyudo ka wuode golo ni duk. itiyo kucho. ilosogi ilosogi luo wacho ni losogi Eh, ilosogi to ing'e ni dwe be rieny Eh. korangu malo no bur bur ng'e ni jomoko nitie ma binde Eh. kokuo to dhi mana ka kuma ong'wengo nitie koro dalo rochre koro ma mijuogi dwaro ni piny masani temuru ubedie jok kristo awinji E dala mantie kristo kwe nitie moloyo kinde machon ke sani ng'eny jachien olor e piny moloyo ndalo machon ah, chik namba riyo nyakwara mogajwang' ma be tayou kudak e dala kanyakla ma jokawuoro wacho nyaka utem ubedie gi jadolo moro e dala kata ei anyuola e, ma ka weche tek to nyalo dolu ah, un gi liel nyalo dolu kanyakla achiel ogoye mbaka ah, in jadolo nyalo tamre biro iko Eh? Na wan ng'ane ne kuoth kodwa. Ting'en kun gi jadolo mo ma ika ika wuoro kanyo. Eh. Wacho ni manyuro molo muma ma kore dwaro. Ero. Eh, Manyuro Omolo molo. biro tiekonwa gini.
Inen kanise tindo biro mar ohala. Eh, Pesa pesa igoyo mbake e altar ma oloyo wach ma Nyasaye. Koro iyudo ni kanisa nyaka ng'e ni ja higni piero auchiel. Koro wuotho hingo ok onyal biro mochopi kanisa. Ting'e ni jo piero auchiel gi ma gikuono ga dhi iko. in one ne jakristo chondo ti kowuoth kodwa to chong onge koro ma mi- midwaro ni it- utemi e dala ka dala obed kod jadolo margi ma ka nitie ja kafiri moro to muma midwaro ok ni podi tae be biro konyou ireso rombe ing'eni rombo ma jadolo dowago cha Ukawo. ukawo Mano maru koro. mano maru kech ing'eno o- owadu kata kojadolo dako kawo romboni na iko ng'ane miyauru rombo kata askar ma dikowego Ra- sadaka, sadaka be kok gol ing'en kanyo to kaneno ka nyikwara mogo mor e to kendo karama koro ndalo onego bed abeda gina walwar kodgi chik namba adek ma bende tau nyikwara mogi kudak e dala kanyakla mawacho ni ka uchwanyre kik uketie nyithindo dhi odu mero chaya chaya mosina koro inge ni kuchwanyre e dala. aluongi didi idhiyo mang'o kanyo odno nasekweri Ero. to ot mikweren to en i dalagi Eh. koro i dalau ma ma udonji rangach achiel Eh. dhawo konyiso ni koro uchwanyre nyaka chieng' ero koro nyathi nyieki kata nyathi owadu kudhaw go wadu kata owadu ng'e nitie miye moko miyudo ka kata mana maembe motwi tok ot ni ka nyathi ochamo to kwade nyathi owadgi kabisa nitie nyaka moko moserodho ni asekwerno kadwa ni dhi nyon od dayono Eh. ng'ama okoni ni dhi odani malo Ngo. ikoso chiemo iot gwelo ka kayudi abro diki ab- Eh, ing'e ni sani piny ute miech ramoga jwang Ero. chon ing'e ni ne nitiega nyaka dis mar holruok mogo yes Eh, ma ka ginene to terna inyisi otiele Eh, otem tiele otem kabisa tiele koro kiny ibe kidhirego tidwoke kitiele Eh. ing'e ni joma chon kata koonge mogo to wacho ni miya matin apor ikuono dhiek kendo iyudo ka mogo cha kane in ichiwe chiwa moko itiele to jal cha dhi ng'ang'an mogo to ne kotiel Eh, ah, gi joma chon to owuogo ni lar mina molo Eh? mana tiele cha tiwinjo ka jaduong' bedo ng'uri duol Eh. aya ye dwokoga uru duondu piny Mm, en ga chiemo manadi dala Piny ka itero mos Eh, dwokuru duondu piny piny osiko to kisi- kiula- wega ularo chiema ipacho ei pacho kato koro dwa nimomiyo nyikwara moga jwang' koro nyaka ng'e ni chikno kochwanyre Eh. to ok uketie nyithindo mano mana maru kendu Aya, walwar kodgi chik namba abich tayo un jogo modak i dala ka wuoro mawacho ni ka dher nyawadu ochamo puothi kik itong' dhiang' gopanga mano thuol odonji ko Eh, thuol ing'e- odonji ko Eh, ing'e nitie jomoko madhawo mana gi gi nyaw- ing'e ni seche moko kidhawo gi nyawadu to kitong' dhiang' koro apenji okinja ka in idhi tong'o dhero wadu E Nitie- tong'o dher wuonu nitie mosega tong' owinji ka sani ok ne en ga gimogine mano mano mano ing'eni konyi tek a to kinge no dhawo ikwaga suru thuol odonji ko inge no dhawo atoko kosa negi thuol Ah, idhi dhawo kod wuon dhiang' idwa ni ka dhiang' ochamo puothi Eh. to idhi dhawo gi wuon dhiang' dhiang' ok itong' ing'eni kwara mogi nyaka ng'e ni dhiang' mani dala ki, ki irodhe kata kochamo puothi to chagi no kendo ang' onyiedh bi madho to rochi kata ring, Ring. ring dhiang' mitong' nisetong'e to kendo yang'e Mm. to koro nyaka rochi koro nyikwa ramogi nyaka ng'e ni kichwanyri kod wadu e dala Eh? to dhe- dhere dhiang' ochamo puothi dhere ochamo puothi kik imak ni dhiang' ni dhiang' ima koro igogo ml- mrima kata ni nyath- i- i- nyathi mi riembo nyathi bi kwadi malich kabisa nyathi matin wach itero ni owadu no tinyise ni tem idwar ye uno twego ket- Twego dher cha.
twego dher cha nikech ing'e ni Cha ketho puotha. then uketho puoth ji Mm. kata inyalo yanyo ing'e ni yanyo to ramoga jwang'o yie miwinjo ka ng'ane teng'o ya ayanyi puothe kuma dhiang' ochamo En ka to mirema.
e otoye Nikech mirima mirima nyalo negi. Ng'en mirima gikani koro nyalo negi. e koro kugine to ogole te Ah, walwar gi nyikwa Ramogi chik namba au- auchiel ma be tayo kuda ka wuor mawacho ni mikayi kik sandi ji e golo pur ka en dala doho ng'e ni sani koro pur oikre Ero. nitie wa- mkayi moko ma koro ndalo golo pur E usechaye dala ka gaming'a. ah, e kodhi wuoth iliete Nodhi Liel- ywago- odhi liel ywago- oyudo dalagi. e, odhi ywago nyamin Liel moro otimre dala gi kocha. otieko dwe Mm.
ikuchako dwe moko be nitie Ero. Ai, I- ong'e ni koth koro biro aka koth sani nyocha olali Eh. ka koth biro koro kwacha na muta moro kalok koni to kalok koni to nyakwara mo nyawacho nadhi narobi odhi orange ji to dwa golo to dwa kodhi. golo kodhi odhi kuro botiek kata mana dweche adek koro we kotwe jogi koro Kigo sim pod ithiedha Eh, pod ithiedha iwinjo ko gin obadho koro ing'e ni ramoga jwang' bende ne riek Eh. ing'e nitie nyiri ma sani munyaka ng'i ni seche ma koro oyudo kata ng'ama dichuo wuoyo kode to mieno wach orango tiendi nyaka wiyi Awinjo. koro ling' aling'a to chieng' mobet gi nyithindo moko ariyo adek koro eka odwa nodhi otel koro mae to ramoga jwang' bende wacho ni obadho joma obadho joma dhiga e chuo ji Eh, kinde mane iserogi to gijaro ji Ero. koro ing'eni mano nyaka idhi mana namba ariyo adek ang'wen Emi- emidhi lierie Eh, to koro ka mikayo wuok to kowachi
koro in kata podi sandi Ting'e nitie- wewe sandi nikech idhi dhi lieri i od ng'ato Eh, ting'e nitie wak- m- nitie mikayi moko ma bende owuok e gund juok ma ja- japur ooma oma boruwa nyuka to en gi gine ni lowe ma en go i gorogoro koro di- dhok puro te en ochuoyo kara gima Kara okomo ochuoga- nil. okomo nil okomo koyo okomo nyieke mudo kolwar kanyo Mm. otieko gi chira ma dipo walwar kod nyikwa ramogi chik namba abiriyo Eh. mawacho ni jakong'o nyaka mi joma dongo luor Mm. Eh. yanyo ji e dala to moloyo jo miluongo ni wege ni nyakaruchi mm. nge nitie jomoko ma ni kidwa yanyo to ber kigolo dalani mm. kaka mo nitie jakong' ma ano kochiko ithe inge ni mm. sama juogi ogoye tiwinjo sama mulu wach ma kong'oni mm. tiwinjo kowacho e e yawe jamba kapok atwe oko owok mm. awinji kech ong'en gini dhi njawe koro kik owuog kanyo Koro chik wacho ni ka ineno ka ochuno nyaka iyanyi kimatho Mm. to go dalani lowo duong' irangau kanyo go Mondo dalani idhi yenyi dalani.
Eh, idhi yanyi dalani we yanyo ji nyaka tiriwo nyaka gi jonyuolni Eh, nini kiduogo ka wuoru to ini ka simba kucha to koro idumga Kir- gi- gi- gi- ginene go nyasi moro achiel mong'eyigo marakwar idum ga tiyanyi kowa yany malo moko bido kobaro obaro piny gi lweny ka in makoro kose lorna e room e ode kacha Yeah. koro aya- ayanyo nyana kodiro is, is, is bedroom kacha Eh. ayanyo makoro diro madongo dongo. Eh, ing'e nitie moko ma- ma bende jakong' mobaro ji iwinjo ka wuode ko- iwinjo ka wuon gi kone kata min gi apenji onyango to wuodu no pod gino omako pod awinjo laker kote kodiro yany Ah, ing'e na yanyi ni ing'e ni dala miwinjo ka wuod dala yanyo kawuono gino nomake matek manad ing'e ni ka ka en mar u- m- ma tur gi gi miyo ero tiwinjo ka wuon dala dhaw an an kong'o ok ne madhga dalana ka Eh? Eh, to ka en ma dala gi gi gi ojana ting'e ni jaduong' oling' aling' Mm, ka en mar dala ma- Iyo.
ka en juogi mar dala Eh, min miwinjo ka odhawga ku- awuoro kuma natede awuoro kuma natede aromo go gwenge arumo go gwenge ng'en mano magi gik moko nane dalawa Eh. mani ng'eno nyisi oge tiya jaduong' ng'en koro mako mana wiye ka gima ko winj to winjo eh ka gima ko winj to winjo kech ong'en mai madalagi nikech an kotajo to nyalo kelo koko ah, madalagi to ng'e nyaka nondi gini maber Ero. walwar kode gi chik namba boro nyakwara moka jwang' mabe ta idalau kanyo kidak mm. kuda ka wuoro ma rangach en achiel wacho ni kik iriemb guo dala Mm. kobiro e odi sama ichiemo Mm. dhi odu ing'e nitie joma oger gi guok dhi Yo odu duto guok to rito i dala. guok en guok ing'e ni en orito i- iye kate Dala te. moko ing'e nitie ma wang'o nyaka guok gi pi maliet Mm. to guogni sama ogwe ing'e ni guok to sa ok range gana odni ituonega chiemo an an koni en orito i dala te Eh? koro guok orito ji te i dala nyaka ibolne gimoro guok moro amora man e dala kanyo kata ok en mari mm. sama ochopo kama ichieme to nyaka imiye kech orito ute ah, chik namba ochiko nyakwara moga jwang' ma bende tayo un jogo modak ka wuoro wacho ni wagogo ni modhi oduogo mm. nyaka mi ji luor mm. eh, samoro ogi ng'eni samoro ogi e dala gi chi owadgi mm. to ji paro ni, ni, ni en bende en chi dalano eh?
Joko bende oduoko sirikal moro en sirikal yore i dala kaendi oger mosiro nding'e Mm. bende oger i dala kanyo to chi- onyango o- onyango wadwa ne ken okenda ang'o Eh, eh, nokenda ma, ma onyango pod onge gi dhako Eh, tigen Eh, mogoga tigen- ogoga no eh, Eto- eto onge- eto onge dichuo eh, onyango onge dhako eto onge dichuo ng'ene gi rom eto mare kone Eh, mar- mar onyango wadgi moneno Ah, ing'eni kar kuom mano to wanyalo duoko ni gir kodhi to onyango wadgi onge dha- onge dhako to bo onge dichuo Eh? Ni Koro emomiyo idwa ni mugogo oloro dhogo e, obende odhiye kamoro Eh. owe bet ni ma- nya- kuma nyawadgi obetie ni ma koro rogi Mm. e, wagogi ni sani ng'en geri dala molok ta mondi awuoyi awinji e, to mondi awuoyi ng'en moger gono ti iki dala mano ni ka ni e dho ode ni e ode ni dhoode e ting'e ni ike tok dala Ero. to geri dala ni kagima mare Mm. chik namba par nyakwara mogajwa ma koro watieko go chike matayo kudak e dala wacho ni jonyuol kik pog nyithindo ei dala e nyiego mar mon nyaka rum mana kuom mon nikech gin e dala achiel e to rwako nyithindo e pogruok magu ketho i dala Yap, geno ni kwara mogajwang ka koro mako chike ka gidak i dala to gibiro dhi maber mana kamano jawinyanana kod okinja makambo kaendi kendo watemo kolo chike matiegi tek ahinya chike matayo joka wuoro kodak ei dala wach mosebago ji mang'eny ahinya ka en chogo maduong' miyudo ka ng'ato achiel koro neno ni en e chuny dala ka ende ma nyaka nyaka nyaka biyewe abiya ma kodhi golo kodhi to komo muya to kiny ka ng'at nyieke machielo wuok to yudo ka kara chogo maduong' ne kokomo nyinga tobi jakobo e nyathi kibiro